Salam hemmä. Men Magtymguly Gurtdaliýew. Şu gün çykyşymda indi aktiwist bolmaly diýen netijä gelen talyplarymyza, ýaşlarymyza başlamak aňsat bolar ýaly men öz şu öz gysgaça geçen ýolum hakynda gürrüň bermekçi, öz ilkibaşda goýberen ýeňlişlerim hakynda we soňunda birnäçe maslahatlar. Birinji geçen ýolum hakynda aýdamda, şu şu güne şu aktiwist bolmagy, bloger bolmagy ilkinji eden ädimim şu Türkmenistanyň hökümetine pasport meselesi boýunça arza ýazmak bolupdyr. Onem şo geçen ýyl maý aýy töweregi şu planlaşdyryp şu tomsunda hökümede arza ýazdym. Onsoň Ýöne, şu arza ýazan wagtym men diňe ýeke özüm ýazmaýyn-da, başga-da adam çagyryp göreýin diýipdim-de, gruppada, gruppalarda başga-da adam çagyryp gören zat diýip şu WeChat-daky Türkmenistan talyplaryň şu gruppalaryna ýörite ýazyp başladym. Ine, serediň, men pasport meselesi boýunça arza ýazýan, başga-da goşuljagymyz bar bolsa indi täze gruppa düzdük, geliň şoňa goşulyň diýip. Ozaň şeýdip, başga-da şu arza ýazjak diýenler boldy, öz öz pikirlerini, zatlaryny aýdan boldy şu ilkibaşda. Soňra indi şu pasport üçin düzen grupam soňra diňe pasport meselesi boýunça däl, başga-da mesele meseleler boýunça indi gürrüňdeşlik geçip başlady. Pikir alyşdyk, zat etdik, dialog boldy. Onsoň şu aýtjak bolýan zadym, men ilki başlanda şo grupba bilemok. Maňa örän uly kömek edipdir. Näme sebäbi men ilki başda şo grupbada öz pikirlemmi erkin beýan etmäni öwrenip başlapdym. Şo grupbada başga adamlar kritika edende şo kritika jogap bermäni öwrenip başlapdym we grupbada Şo gorkuzjak bolup haýbat adan adamlaram boldy. Onsoň olara jogap bermän zat etmän şu ilkibaşda başlamak üçin, öwrenmek üçin grupba meň pikirimçe örän bir uly kömek edýän, itergi beren zatlaryň biri. Soňra indi şo geçen ýylyň güýz aýy güýz aýynyň başynda indi meň öňümde şeýle bir sorag çykdy.

Şunuň ýaly pikirleriň netijesinde soň şo güýz aý toraklary ýuwaş-ýuwaş depressiýa bolup başlapdy. Onsoň şo depressiýa bolandan birki aýdan soň men şo bir mollum aýtdymy ýa-da bir ýerden-ä tapdym şo uniwersitetimizde psihologiýa boýunça merkez bar eken. Onsoň şol ýerde-de kömek etýän ýörite psihologlar bar eken. Onsoň men geçen ýylyň şu aýagynda şol psihologa gatnap başladym depressiýa boýunça. Soňra şu ýylyň başynda şu psiholog eýýäm ýuwaş-ýuwaş kömek edip başlady. Men ýuwaş-ýuwaş depressiýany ýeňip başladym. Onsoň indi Indi geljekde men nädip şun ýala bilemok näme syýasata girmeli diýen bir soraga jogap tapyp başlapdym. Onsoň ýuwaş şo ilkibaşda men mümkin bilemok belli bir wagt bloger bolup göreýin, mümkin öz pikirimi beýan edip göreýin. Soňra şu nähili netije berse soň galanynam görübereris diýip şo şo şu ýylyň başynda Şu ýylyň başyna indi bloger, mümkin bloger bolaýyn diýen bir hili pikirim, plan zat düzüp başladym. Ondan soňra indi indi indi bir sorag çykýar. Indi sen aktiwist bolsaň, aktiwist boljak bolsaň, sen şu şu şu şu bilemok. şu mesele, şu ýagdaý hakynda öz garyndaşlaryňa, tanyşlaryňa, öz ene-ataňa nädip aýtmaly diýen sorag. Men şunda onsoň nähili Men şu birden näme aýtman video goýmaýanda şu ilki azjyk gürleşjek görüp görýän şu mesele hakynda öz ene-atam bilen zat diýip şu geçen ýylyň maý aýy töweregi men şu Öýdäkilerden, öýdäki garyndaşlarymyzdan haýyşam edipdim. Şuny ýaly meň pasport meseläm bar. Arza ýazdyk, zat etdik, bol, bolmady. Isleýän Türkmenistana şu migrasiýa zada ýüz tutup görüň, şuny ýaly pasportyny çalşyp bermeli, zat etmeli, şony ýaly diýipdim. Onsoň. Onuň şonda eýýäm näme, hawa men bloger boljak, aktiwist boljak diýip aýdamok, ýöne ýuwaşykdan şo öz ýakynlarymyza näme ýagdaýym hakynda hakynda hakynda aýdyp başlapdym, onsoň onsoň onsoň şo maýdan soň bilemok, mümkin bul aý, mümkin soňky aý, indiki aý zat diýip ahyry şo sentýabra gelip şo şonda birinji wideomy hem paýlaşypdym. Ohoň. Indi indiki indiki sorag, indiki mesele indi şu öýdäkiler aktiwistdigiňi, şuňalak şuňalak syýasat bilen meşgullanýandygyňy, şuňa wideo goýýandan soň indi şolaň reaksiýasy hakynda. Şu men wideo goýamdan iki, üç hepde soňra şu öýdäki garyndaşlarym meň bilen habarlaşdy. Olar aýtdy, Sen internetde näme wideo goýduň? Näme wideo goýan bolsaň, gaýrat edip aýyr. Aýyr zat diýip şon ýaly şon ýaly zatlar bilen maňa şu sms urupdylar. Onsoň menem bir Wideomy aýyrar ýaly üýtgeşik zat aýdamok diýip jogap beripdim. Ondan soň ýene iki-üç hepde soňra ýene indi has täze güýç bilen indi şo tanyşlarym, garyndaşlarym maňa basyş edip başlaýar. Olar bilemok, olar bilmänmi ýa-da bilip ýa-da gowy niýet bilen zat etmekçi maňa indi sen bu zatlar bilen meşgullanma, toba et, toba et-de wideoňy aýyr, onsoň hemme zat gül ýaly bolar zat diýip Şonuň ýaly öz ene-ataň hakynda pikir et diýip şonuň ýaly her hili basyşlar-da. Ohaň menem aýtjak bolýan zadym indi şo mümkin siziň hem garyndaşlaryňyz şu çykyş çykyş edeňizden soň siziň hem garyndaşlaryňyz her hili basyş etme ahmal. Ohaň indi men şu gysgaça ýolum şu. Indi men ýalňyşym we maslahatlar hakynda. Meniň pikirimçe men iň uly bir ýalňyşym şu men arza ýazanymdan we şu güne çenli bir örän köp wagt egledi. Onsoň eger başgaça şu mesele bile başgaça çemeleşsem şu has gysga wagtyň içinde hem köp zat edip bolýar. Nädip? Meniň pikirimçe şu uly bir uly bir täsir etýän zatlaryň biri Seň daş-töweregiňde öz pikirdeşleriň bolmagy, seň daş-töweregiňde öz egindeşleriň gollamagy, şu köp wagt men şu näme, şu depressiýa bolan wagtym ýa-da şu wideo çekmäne, bir hi bir zat etmäne motiwasiýa ýok, ruh, ruhy çökgünlik töwerek, çökgünlik wagtlar şu Egindeşleriňiz sizi goldap dursa, size size motiwasiýa zat berip dursa, şu şu zatlary gysga wagtyň içinde hem edip bolýar. Onuň şu günükçe aýtjak zatlarym şular. Geljekde şu tema boýunça ýene-de çykyş etmekçi. Şonuň üçin geljekde görüşýänçek.